dua tahun kada itulah jar kita bang bang rindu sek wabrah mawali jaya lalu sekarang itu pendeta tinggal dua tiga orang pandita raga pun asri bang atma tinggal bersama seorang rabi jar kita nang bernama di awal zaman hewan heran ni dan putrinya nang bernama pernama sari tinggal semakar atau boleh dikatakan juga dewi mendam sari

Ayo saya baparak kamari kam, jangan bajajauhan. Ai, nangapa bah nya? Ah, umanya. Oh, runtuh kalambu umanya. Eh, abahnya macam-macam bulan puasa. Bapi-ape ke bahnya ai pandir, bulan puasa nanai ya. Ah, aku kada ingat bah bulan puasa.

Siapa lagi nak kena baharapakan jam ni bang nak kaya pengganti aku. Aku nak kaya sudah kaya kada kaya bahari lagi. Ah, waya ini tayo nangaran sudah tuha. Kulit serba kandur. Panjanak rasa sehari seserba kabur. Ah, talinya rasa manggalur.

Jangan jauh lawan kawitan. Dangar saya ikam. Kam tadi babaik-baik wahini. Nangaran tadi daksanak ikam sudah kadada kadada di rumah nak ai. Daksanak ikam ini ujar kita sahari di rumah dua hari kadada tapi nangaran inya lalakian tadi wajar haja. Kalau ikam meniru kada pantas nak ai. Kam tugas di rumah haja.

Jadi manurut dalam ceritanya, lalu di situ jar kita, ini kada dicaritakan urang di peratapan Malih Malih Andong sana, lalu di situ tacarita nasib Nalagaring, ujar kita Nalagaring ini setelah ditundung oleh Pramasih Guru Dewa Alam, gugur ka mana belum tahu, di mana sampai belum tahu. Lalu nala garing gugur di paratapan kalima lio andung sona gugur ka harapan pur tiwi mun ham sare ai ada pagaran ini apa nang gugur ini ane manusia kah atanapi macam mana ai ne.

Inya banyak ngaran. Ngaran harian ada, ngaran bulanan ada jua. Jadi ngaran harian ada jua, ngaran bulanan, ngaran tahunan ada jua. Lucu, urang Nuna lucu. Jadi sampai nini, aku ngaran tahunan Ramayasuba. Nah, jadi.

Ai lucu cermin berarti beubah kanan ne pincir ga ada iya ya aku lalakian dah bisa ni lah ai lalakian jadi ngaran sampian nang sabanarnya siapa garang ngaranku nalagaring nah nalagaring ai nalagaring kenapa jadi sampai kesini nalagaring.

Nah jadi suara parau sadikit coba kada papa suara parau nih nya kada jadi hambatan ai talaga ring bisa jua kada lagi ring bakuriak bisa haja umpat manyalamat jua mana bisa kada jawabannya cuma dari pada umpat manumbur banar ham baju urang bakuriak aku bakuriak jua marha bacannya dihikung kanak nang kada lagi punya umpat bakuriak jua.

Jadi, babarandam di Telaga Semala tu sakali jadi kayangan hereh jua. Jadi, imbah itu tu turunan bubuhan bubuhan di Walam, ai ba bajak bubuhan Alang Wijaya. Jadi, imbah turunan situ lalu bapak sambar nih arwah, ih arwah jak wah. Aku bini lawas kada bitamun asa aruah ja bagong kada tahan baritan di dapat angin panjat sambilan nah lalu di situ aku di tundung di kaluarakan di lagi di talagi sumala ya di kasi ni gugurnya ni nah aku ni masih garing lagi ah jadi sambian masih garing garing aku garing banar murti aku am ah lucu sambian ni bisa banar bungas bulan puasa ni ni. Ai nalagari mun sudah sampai di sini nalagari ngai la aku nalagari ngai ada jet ada ujar nalagari ngai apa bedanya seorang laki bini bini ke sini ku jadiakan sahabat ku jadiakan saudara nalagaring tapi apabila jadi lalakian nang ke sini nang kaya apa haja urangnya nang kaya apa haja bentuknya maupun ru, jahat rupa itu harus jodoh lawan ulun nalagaring nah aku bigas nah aku bigas nah aku kada garing lagi Ah ini lah garing bigas kah sudah. Bigas nah aku bigas benar nah nah. nah. Eh. Ah nah eh, bigas aku. Ah ini lah garing padahal aku begaya nah jadi lah garing. Ah garing pulang aku. Ah eh, kenapa lagi garing penyakit aneh macam ini. Bila ada sigar, garing pulang. Adanya aku kaini bini mandangar babini aku sigar. Ai nala garing bagayaan nala garing ya ai. Ah garing pulang aku. Rabah pulang nah. Ai ada nala garing macam ini sudah ceritanya nala garing ai la. Nang kanan kam sudah sampai ka sini. Aku kada pandang nang kaya apapun keadaan. Walaupun rupa nala garing jahat ka. Tatap judu ulun nala garing. Karna itu jadi susurah kami nala garingai. Apabila ada sampai laki-laki ka sini, itu mau kada mau judu ulun. Tapi apabila surang parampuan ka sini, itu jadi sahabat ulun nala garing. Hei aku sigar udah sigar. Sigar aku, aku ampih garing nah. Hai, uma awak asa nyaman nah. Oh my be, ay, bebini jua ya aku tahu ini nih. Ini bepala pasti bener sudah bapak nih. Aku nih madahkan aja. Sudah 24 tahun hidupku tersampa. Tak pernah merasakan belayan seorang wanita. Eh, ay, nala garing macam-macam, nala garing bisa bener baru lucu. Ini bulan puasa nala garing ay. Aku ada tahu bulan puasa ay. Jadi aku nih, anu, Cuma hadang dah udah lah aku bapandir pulang. Ai nah bagadang talaga ri, kira-kira kada manyasal kah lawan kaputusan nih tuh. Ma labih baik bapikir-pikir ha dahulu. Nang ngaran kaadaan ku nih buruk, kada kaya andi urang. Rupa aja het. Mana Bungul kaadaan kaya ini, mana tuhak. Kira-kira kada jadi panyasalan lah. Ai. Nalagaring, mun sudah kami ucapakan nalagaring pantang manyasal nalagaring, itu sudah mulai bahari nalagaring ai, kadada istilah manyasal bila sudah diucapakan nalagaring. Oh, bini nih nih. Jadi maksudnya nih kayak apa nih? Ai nalagaring, kita nalagaring ikan bisa banyak pandir. Ikam ku bawa kaharapan kanyang ramaku nalagaring. Oh jadi sampian ada kawitan kah di sini ulun kira saurangan tadi. Ai. Ceritanya kayak ini nalagaring ya. Aku di sini ada empat orang nalagaring. Pertama orang tuaku nang ngaran Ban Pandita Raga Buana Salimbang Atma, ibuku nang bernama Dewi Awan Rahman Dewan Hairani, dan aku ada mempunyai dangsanak nalagaring ya. Dangsanak leh, bibinian kah jua? Ah, lakian nalagaring ya. Cuman nang ngaran dangsanakku itu nalagaring bangaran Bang Bang Ridwan Sukma Brahma Wilajaya. Urang ya lah gering ai. Sahari di rumah dua hari, dua bulan kadada lah gering ai. Urang ya besemedi di mana-mana lah gering. Urang ya kasana kamari maminta ilmu pangatahuan lah gering. Oh beneran. Heh. Besamidi leh, aku bahari bisa jua besamidi, cuma kada tuntung. Aku bahari mun besamidi ni nang kaya nang payau, salimbada, mahurung kada papa. Cuma aku nang ular baililit di ngikung itu nang kada tahan. Nah aku bahari besamidi jua. Ai jadi lah gering pernah besamidi jua kah bahari? Jar geger, samidi nang geger.

Jadi nager ini anak siapa gerang? Aku anak samar. Samar itu, samar itu yang kaya aku nih rupa. Ah, mandai haja rupa orangnya kaya ini, saparanakan nggak kaya ini haja rupa sakalinya. Membejeh lah. Ah, kada nala garing ai. Aku nang harun tersudut sudah nala garing ai, apapun ku tarima nala garing. Jangankan bangsa kaya ikam ini, labih daripada ikam ku tarima apa adanya nala garing. Eh, Uma nasib ko ai hai. Buntung ako den tulus jua beri maras ako ai. Kada pikiran nama beri maras nala garing. Mahadang urang maras lamit baik ako maras saurang ai. Nala garing ini kabanyakan pandir. Ada ibarat kan jam dua belas jam dua belas sudah nala garing ai. Kaina dahulu.

Nalagari ngini kaliatannya orangnya tuha jua sebujurnya kalau dipandang orang tuha dah daripada aku. Bayu mungkin ikam tanya ka Sri Jodoh lawan Putiko berapa diwi mun jam sehari.

Ai abahnya, Jakati bapikir-pikir dahulu, anak kita bibinian, anak kita langkar, eh kanapa dijuduhakan lawan Nalagaring, kada sasuai, kada rasuk lawan barangnya, lain Nalagaringnya harusnya lawan aku, kada mun lawan anak kita nini, mun anak kita kawin lawan Nalagaring samalaman hancur, mun aku kawa haja nang kakain Nalagaring, alah umanya ikam jangan mambantah lawan aku umanya. Ai naaran kaitu kaputusan abahnya, tapaksa ai, aku kada ihlas, aku kada rila. Uma. Ai, maapa-apa balum balum mangiau uma sudah. Uma eh, alas baliau ni nah. Aku nalagaring uma ai.

Oi abahnya, jakati dipikirakan dahulu anak kita dikawinakan lawan lala garing ngini. Kaya kadada lagi nang lain. Aku kada mandukung. Aku kada tarima abahnya ai. Alah, ini sudah kaputusanku. Mau kada mau ikam tarima ai. Ayoha tasarih ikam. Mangkini aku kada mandukung. Jaka tidak anak ai kita dikawinakan lawan Alangkar, banyak haja satria nang ada di tanah Jawa, kada sampai nang lagi ringinde. Rupa kada kaya nihurang, pina kaya burung artat, hidung kaya mikrofon. Umai mambejeh ai, mantar saurang langkar, saurang kaya taguk buruk. Oi nang lagi ring, oi nang apa jua. Sa, macam-macam nang lagi ringinde. Ko kada katuju ngaran garing ai, coba nang ngaran abahnya sudah kaya ini, anak ko sudah kaya ini jua, aku paksa ai, ayo ha, satarungking di atas getah, Ungol nama andak, wah buai mapapan di sahut inya lagi, ai inda garing handak mbuyak lu pantun kah, kunang kunang di atas rabung, napa lagi, kada tahu jua. Kalaras di lempati wadah gula habang. Eh, nala garing belum apa-apa manyahut bedahulu sudah. Cucuk haja nala garing ini ikam aturnya lawan aku nak kawin. Jangan lawan anakku. Kada purun aku banyaksiakan. Mun lawan siswa aku kawan kira-kira sama laman aja mate. Oh ma ini lagi ring membajah lawan aku. Nang kaya inilah aku kada pang kaya uma nih. Kada aku mun membajah kada ja itu ma maaf nang sabedalam-dalamnya dahulu. Nang apa nang lagi ring sudah kada kakaruan ku tampar nih ikam. Nang kaya ampian nih bawa ka pangantin kira-kira tadahulu sandal pada urang kena hilang. Pai bungul banar, mamajah pang satu ni wan aku, berarti langkar sandal pada aku. Kira-kira haja pang. Saurang rupa jahat jua, kada marasa ah. Hidung nang kaya mikrofon. Kaya burung atad makan banih. Sama haja juga kada usah babajahan lah. Kurang labih haja juga dua empat. Oh, nah garing kam nah garing di mamaklumi sedikit pandiran bini kone ini. Bini kone orangnya memang dasar kayak ini. Pandir membarang, tapi kam nah garing baik orangnya ini kam. Baik eh. Allah. Mari aku mun baisi mintuhan kayaknya kayak apa heh busi dia eh udah aku rahatan alam pertama kala aku dia udah mintuhan kayak apa aku ini eh nala gering aku nala gering terpaksa aku terpaksa aku terpaksa oh dapat diulang lagi gigi aja ini aku nala gering ya bisa bernyanyi oh bisa bernyanyi lah bisa aku bejapin Aku lagu kasidah bisa jua lagu padamaian lawan lagu dangdut. Ai, kaitu ah. Jubam aku sakali handak mandangar banyanyiam. Ai lah garing manyuruh aku banyanyi bisa banar. Aku handak bajapin. Ajurang mana kaka ajurang baparit Baparit jurang pang nyamarakit Wayah ini karangan mayang

Mak menyebik ka burit, bungul bener nang lagi ringin ya minan to. Lo, ayo lo ikam besi siap to hai. Song kusong hari perkawinan lawan nang lagi ring. Ngisan nikah kanjang rama, ayo nang lagi ring ikam beistirahat nang lagi ring. Awe lah aku beistirahat dulu, ya nang lagi ring. Jadi menurut dalam ceritanya, lalu itu nang akhirnya kita masuk di peratapan. Peratapan Kalimali Andung Suwarna. Ujar Duli Pandita beristirahat dulu nang akhirnya. Lalu penyanyi Duli Pandita menyiapakan guna hari perkawinan. Lalu kada diceritakan orang di peratapan Kalimali Andung Suwarna. Tak cerita orang di negara Banjar pun man. Siapa nang di Banjarnagara tu Banjar Purman salaku batatap ialah Bagawan Durna. Lalu ini Bagawan Durna babicara malih putranya Radin Aswatama Surya Dharma Picis. Karana ujar Bagawan Durna, ini Aswatama Dharma Picis kada kaya nang kada kaya kada kaya emas ni. Lain ujar kita dengan keadaan.

Ibaratkan tumbuh kapuk di bantal, ibaratkan kulit carai tulang, jakanya kadada kulit kira-kira carai tulang anakku nini, badan kurus sudah ini, makan kurang, minum kurang, baruku rancak. Apakah gerangan nang malanda putraku, apakah putraku ini kena asmakah, asma itu asmara, mabuk asma artinya mabuk asmara.

Sabantar lagi akal dipi jadi pimpinan di nagara Banjar Purman. Tapi kaadaan macam ini apa nang anak mas pikirakan. Nah, Kanjang Rama. Jadi kalau macam itu kita cukupkan dahulu sekian pertemuan kita. Kita di episode yang kelima dan ini sudah. Hari sudah kebarak membuka jam 12. Jadi kira-kira cukup sekian pertemuan kita dari Bagawan Dorna. Kemungkinan